Joel Am. E promé biahanan ku bo bai eksperensiá olanan manera mas grandi, mas fuerte, e ta bai, nan ta bai kal bo, nan ta bai duna bo un lès, Laman ta bai duna bo un lès ku e ta manda. Pero Segun ku tempu bo ta bai a sa ku tin ways around it. Bo mester si un ola ta kebra bo no ta bai laga e kai riba bo, bo ta laga e rebentá anto despues pa bo pasa por dje. Dus mas bo ta hasié mas bo ta bai a sa kon pa pasa around e beaten, bo mester e beaten ku lamá por duna bo si bo no sa ke bo ta hasi. Anto ya esei ta bin solamente ku eksperensia. Nos por spliká bo, pero bo tin ku bai eksperensi'é bo mes pa e por pa bo sa kiko ta, pero ya e mas importante ta keda trankil. So un ola rementá riba bo e dal bo, mandá bo flor, dal bo den flor kiko ta e ta kaba. Anto si den momento bo pensa ai m'a pompa, ayo no tin nada mas, no tin nada mas, bo tin ku keda trankil La di ola hasi loke tin di hasi, pasobra e ola ta su forsa, e ta demandá, lamá ta demandá su rèspèt. Ora e ta fuerte, e ta bai mustra bo ku e ta e ta den kontrol, pero abo tin ku semper buska e way around it. Anto segun mas i mas, so tempu so kuminsá, mayoria hende bai handi kuri. Manan ku nos ta aki me na Shark Bay, yu hende ta ta surf kina nan. Masha poko ta ta hende ta bini nan pasobra nan tin miedu. Anem no explica awor e boca aki ta facing east, kina e ola ta tin bia ta double di e size di Andy Curry. Anto ya nos a comenzar con nos límite nan prome, set nos límite nan di Curry, anto mane tin diens ta llega, anto nos nos gusta nos comienza gusta e rush, anto e ora Andy Curry no ta ta e No ta ta duna e ròshia manti ora nos ta manda e, ok, ban e otro boka. Promé nos ta yama e otro boka, despues e nòmber di Sharbae a bin, pasobra un biaha hasta kinan tiburon a pasa, anto nos tur a waka, enta dje bien kuminsá yama Sharbae. Pero Sharbae semper tin ola mas grandi kuandi e kuri. Mayoria biaha Sharbae ta mas grandi kuandi e kuri. Anto ora nos a bai pa e next ròsh, e ola unda e ola ta mas grandi. Anto despues Sharbae tambe kuminsá bira normal, nos a bai pa Dos Playa. Dos Playa ta e ola unda. mi ta mi ta bisa tresha i piko dia pa aña, nos playa tin ola mas grandi na Aruba, di mas volum. E ora boso a bay find out con esey bay gewoon bay sinta keda sinta bay wak la ma ahan boso con ahan con esey. Ora mi a cuminsa e hende a ta practica bodyboard ki nan nan di curi anto nos playa tambe nan yeki nan yeki surf caba prome cu prome cu ami dus prome cu ami bodyboard nan yeki surf dos playa caba anto ta otro tin wariruri unda nan ta surf esey ta unico tres beachnan. Ku tabata wòrdu e surf. Despues, ya, manera mi ta bisa, buskando e next rush. I naturalesa ta hopi, komo mi por bisa, unpredictable. E direkshon di e oleahe ta kambia anto segun tal direkshon sierto boka ta mihó ku utru. Anto e ora, den e sens di discovery, nos a bai keda buska mas mas mas spots. Anto e nannan. Segun nos mas knowledge y bay mas mas bia nos sa tal direccion, tal biento, tal boca ta miho, tal reef ta miho. Nos cuminsa prome ke beach breaks nan despues nos a step over na core reefs. Anto ya y busca mas ola segun e search for the rush el a hiba nos busca mas ola mas mas mas ola grandi.

E miedo no ta bai nunka, e miedo ta ei semper, ki dia bo yega, bo por tin trinta, kuarenta aña ta bodibor, bo yega wak un ola grandi, bo ta haya miedo, bo ta e tin un semper tin un sens di bo ku algu por pasa bo, pero e e greatest feeling ta ora ora bo overkome, anto bo bai, bo garabo un ola manera wou, anto ora bo sali despues di e session semper pa mi bo ta feel mas alive. Bo ta bo ta feel mas kontento pasobra bo a overcome bo fear. Na otro manera ku tempu bo ta keda buska e roshi, e fear e ta muri na un addiction. Mas grandi e ola ta mas dushi e ta e forecast ora bo wak manera e ola grandi bo ta make sure e dianan manera bo ke bai lama pasobra esei ta e mihó dianan esei ta e dianan ku ta bai pone bo sinti bon manera bo ta e e e lama ta bibu e energia ta mas haltu di lama anto. si ei ta manera e rush ku bo ta keda buska, bo ta keda bai pe. I kon esei ta afektá bo lifestyle? Wèl, si tin hopi ola ku hopi dia ku ola chikita ta manera e ta bira boring. Pero mi tambe mi ke men like pasobra bo a bisa bo ta bini wikènt i si bo ta bini tur dia, dus e ora e ta afera un kos ku bo ta forma rònt di dje, bo ta hasi bo skeadjel. Sí, sí, si mi tin, si tin ola grandi, mi ta make sure pa e dia ei mi haya mi chens di bai la mar, pasobra esei ta e dia ku mi kier tei. Ma moral ku mi, ami ta, ami ta un amante di ola un poko mas grandi, no sa ku ken, pero. Mi ta gusta mi ola nan grandi anto pasobra e ora mi por dal mi tricks ta mas grandi e olanan ta mas bunit ta mas e ta mas heavy e ta mas challenging anto e challenge ta e e addiction ku bo ta keda bin pa e anto si ya mi ta mi tin trabou otro kos mi tin famia mi tin dos yu tur pero mi ta buska tur sort di manera smoeshes tin bia kiko ta pa mi por bai foral si tin un swel mane den na Aruba tin un swel di hurkan Of algu asina, si ei ta e dianan ku èf mi mester ta i na La Mama, mi ta pidi liber na trabou, mi ta make sure mi haya babysit pa mi yunan tur kos, mi señora ta kontentu pa mi por bai La Mama, so mi kier bai La Mama dia dia mi mester ta i na La Mama. Bo biba pa La Mama? Of si e ta pa mi si e ta den bo top three di kosnan importante? Sigur ku si, mi por tin kualkier meeting mi ta schuife. Trabou mes mi sa zic pa mi bai lama. Nan man sa, nan sa di mi caba. ya, eh. No sa como explica, no pa cierta gente ta algo normal y común, pero a mi ta biba pe cogi. Tem mi ta mucha, mi ta wa magazine henter dia, mi ta wa videos. Mi no ta ni wa canal television, mi ta wa videos di bodyboard, tem mi ta mucha henter dia. Esaki ta mi, saki ta mi bida, saki ta my way of life. Pone asina e ta, mi ta gusta di tempu mi tin dje sinku aña kaba ongeveer mi sa ku ta esaki mi ta ta kier a keda hasi. Mi a purba yen otro sport, great, un par di dia pero mi ta bin bek ta mi roots, sa ke ta mi roots ku ta incal incauca den mi kurason, mi no sa kon e ta e ta drive mi ora den bon ola sa ke ta loke mi ke hasi. Si mi ta traha mi kaba ara, por ta mi ta kaba tres or, ya tres or i mei, kuartu pa kuatru mi ta kinan kaba na lama, mi ta purba di ta asina. Of si tin ola di di hurkan, ta di sunrise te sunset, responsibilities ta keda un banda e ora ei, pues e ora ei ta ora pa mi pone pa mi mes, kosnan asina mi no sa kon pa splika pero. Ahora nan ta bisa, only a surfer knows the feeling. Tanto, ya, no ta mi solo, mi tin un par di amigu cu tambe ta ta bibe bida aki cu mi, dus asina nos ta wak un forecast grandi ta pop up, ya nos ta cuminsa chat about it, hey, wak, wak e dia ey, prepara, aha, si, ki, ki, ki, segun e dia ta yega cerca, aha, e ta bay sucede, kimen, nos, nos, nos ta pending y, y. Ya, mi no sa, pa hopi aña nos ta pegá den e mesun mindset. Tin biaha mi ta bisa, concha, bon ta kansa, bon ta bai buska un otro, un otro kos, pero no, esaki mi gusta. Gosa na Aruba hopi, hopi rubiano ta am take it for granted. Nos tin algu asina great ku mi no sa dikon hende ta us'é.

Anto mi ta bai, mi ta bai, no tin problema den mi mente. Mi ta relaxed, rustig. E ta, mi ta, mi no sa kon pa splik'é, ta un, ora bo lama ola ta energia, no? Energia ku ta bin di leu, ta bin meet up ku bo, anto abo un storm ku bisa di unda di Oseano Atlantiko òf mi no sa unda, ta bin kaba te na e shoreline di Aruba, anto abo ta e persona ku ta bai usa e energia ei pa su pa pa hink'é pa pa bo plaser anto e ta algu inkreibel a mi sa pero no bisai ta se eso landa hon ta ta hopi bon e ta bon terapia pa tur hende anto mi ta yama ku na aruba tog wel nos no ta muchu manera propaganda e manera ei di bida di di di di sakico. Bai la ma, dal un dep, un duche. Mi no bisa bo bai la ma tur dia, pero at least un bes pa siman. Anto, segun bo ta hasié, bo mes ta bai repará ku e ta bon pa bo. Pero na Aruba hopi hende, mi konosé hende ku no ta ni bai la ma. I nos tin la ma unda ku bo bira, bo ta bo ta end up na la ma. Pero tòg, somehow, e sistema ta, ya, e ta pone bo drùk, anto nan ta ta bira algu manera ku e ta manera e ta muilik, no? Pero tambe ya manera na North Coast ki no tin caminda, e caminda ta malo pa yega, dus bo auto ta bay ta un victima di bin lama aki trasnan, pero tin bien caminda pa bo bay lama. Ya den un sentido si. Den un sentido si, menos hende, bo sa hopi hende tin biaha nan ta bin ma den Andy Curry's sa tin hende weekend ta nan sa laga sushi atras of nan ta sende bonfires den Santo Blanco pero ya nos cu ta surf tin biaha ta ya laf si bin boso no tin publico nunca siendo boso tin biaha ora bo bay biaha Hopi di lugar no tin ola tin parking lot tin manera un facility por yega bo sa pero ya nos a siña biba con e but di por aquí nan ta un deporte hopi bo mes ta driven pasobra e no ta manera un deporte cool e ta un deporte cool riba su mes pero mi kimen no ta cool como ta yega aya publico ta wak bo kikos ta hopi privado hopi mas mas busou ku naturalesa, pero ya manera mi sa bo si bo tin e konekshon ku nele e ta sufisiente pa keep the fire going, pone asina, ami mi ruman grandi hinka mi den laman, mi ruman grandi a siña mi prome prome bodibor, mi ta akorda prome biaha tempo ami me ta tin miedu mi ruman ta yuda mi, pero despues di un tempo mi ruman mes a disa siña un tiki di deporte anto. Ora un biaha nos a bai lama, anto ami si ta ta mas den tuet, amo a bai biaha mas ku mi ruman, dus mi a kohe mas spiriensia den olanan grandi, anto despues un tempu ami ta ta miho ku mi ruman. Anto un biaha mi ruman a keda pega dilanti rif, anto no por a sali, anto el a pidi mi ami hèlp, anto mi eh, anto ora mi a repará ku e dia mi ruman a kai den un estado mental ku nos nunka lo pensa lo yega.

Splik'é ku e ta ta landando kontra e koriente en bes di around e koriente. Tambe ta ta un, ta ta un boka ku nos a kuminsá surf despues, anto nos no ta tin hopi eksperensia. Anto e boka ta chikito, anto si bo, si e strom hala bo for di e boka, bo ta bai mas dilanti baranka. Anto mi ta kere sea traha riba, riba dje sikológikamente ku el a, ku el a manehá e tiki miedu. Pero e di e ma, ma bai bo ta. Ki pasa bo? Ke bende no por yega afo anto el a kuminsá kansa, e ta bani sa. Pero mi di kende, wèl, en bes di landa bai stret afo, ban landa bai paralèl ku e barankanan, bai bèk na e boka. Dus en bes di keda forsa puru bai kontra e laman, nos ta bon landa bai paralèl, anto despues djentnan por ta bai afo. So tin biaha laman, tin kaminda bo no por bai afo. Laman ta. Manda, bo ne sinda e ta mas fuerte cu bo, pero pa neme di bisa bo tin busca bo way around it, tin bia e solucionnan ta masha straño mes, pero asina naturalesa ta. Ante e dia yo mester a mester a rescue mi ruman grandi, tabata un un un feeling straño, un otro biaha tambe un amigo di mi a panic anta lo un. Na dos playa lo un subi baranca anto keda he loke e nanan. Anto mi ta grita epa! Paso un ola por dal bo einan. Mi, mi amigo un vries. Anto mi ta mande, ki bo ta haci? Baha dje ta. Mi mester a grite, anto p'sei ta kere la spanta tambe. Ta kere fier ta pone bo tin biaha cu bo no ta pensa e, e, e. e rashon bo ta pensa rashonabel mas anto e e esei ta eksperensianan ku mi ta bisa miedo por pone bo pensa òf bo ta pèrdè bo ta asta pèrdè idea kon pa rèskio bo mes p'esei sèmper bo tin keda trankil kalma bo hart reit esei ta den laman afural pashopi bo hart reit ta subi bo tin ménos oksigen den bo sistema kada bes bo bai boiao bo ke sali mas lihé pasobra bo ke hala rosea. Anto esei ta un kos ku hopi hende ku siña, si e ola ta dal bo baha abou, bo tin ku keda trankilo bo yawe, ruster, no kansa, e ola su skuma, e batí ta kaba, pero si den momento e no ta kaba, e no ta kaba, bo tin ku keda trankil. done. Pues e ta e ta siña bo hopi di bo mes como ta handle den momentonan di Miedo, si, panico. Aha. si. Okay. Nos a yega y rescue hopi hende, zowel na Andikuri, kinan na Shark Bay, na Urirama, na Arashi, na Manchebo, you name it, hopi bia hende ta ta hoga, anto nos ke bord, nos ta bai, a mi, loke mi ta hasi, mi ta duna e hende e bord. Esnan wanta na e bor, anto mi ta land tres naden. Asina ta e miho sistema, paso si nan bin gara na bo, nan ta bai kuba bou tambe, nan por hoga bo. Anto, e sistema ta semper duna na e bor, anto si bo tin bo leash, bo ta ranka na e leash, nan debe di sa tin biaha nan ta pega, mane hopi biaha nan ta bai pega serka di baranka, anto esei ta pone un hende panic. Pero tin biaha si bo ta dilanti e baranka, bo no por bai stret afó, bo tin ku bai around it, pero anan, Hendenan tin biaha ku no tin eksperensia, no sa. Anto ora bo ta aba ku tin eksperensia, ora bo bai yuda hende, bo ta bo ta make sure nan bo pasa around, hasi bo kaminda mas fásil, saka nan pafó. Anto ya, bòt hopi bòdiborders a rèskiu hopi hende, bòdiborders i sùrfer na Aruba, koral na Andikuri, kinanan, hopi, hopi, hopi. Tur dia tin turista ta bin lanta kinanan, no tin yun hende ta wòp pa nan. bou di borso, ami por bisa proudly ku semper ku ami ta na La Mar nunka yu hende no a hoga, kualker situashon mi a logra yuda, a logra saka e hendenan, esei ta algu ku mi ta sinti grei di dje, pero ora bo hoba noticia ku un hende a falese kikoni bo ta bisa oh mari mi por dau tei pa por a yuda, pero ya. Den bodyboard bo ta siña respect bo ta bo ta siña ku e ta un proseso di hopi aña andan pa mene hendenan yega and por ta ya nan no ta wòrdu informá tampoco ta den chitu mene eya oh empuhon bai dus nan no tin e gevoel like di lamá aha kos ta lamá lamá ta trai lamá nan ta bisa ta traicionero no e por ta mane dies minüt Casi no tin nada, di repente ta bring cinco, seis, diez grandi snake y trai otro. Ke manera La Mata tin su sorpresanan semper, anto ya. Manera mi ta bisa si bo no sa con pa handle bo mes den e soorte situacionnan e por bira moeilijk pa bo, no? Bawak di tur e tempo cu lo bay boe bawak cambio den La Mata? Ok, por lo menos aun bin La Mata pa bin La Mata. Nos no ta wak pronostico nada, nos ta djis bin. Ah, verdad. Loke tin nos ta surf pero despues nos ku invenshon di internet ki kone nos por a wak kon grandi ola ta di e nos ta bin anto ku añas añas ta repetishon nos ta siña ku tin temporada di winter rond november pa. Martne tin e cold front nan ta ba di di Merca, Lama Atlantico ta hopi mas, North Atlantico ta hopi mas activo, anto semper den e luna tin mas volum di ola, e ola nan ta mas grandi cu normal, despues bo ta bin ya April, May, Juni, Juli ta e ola nan ta cuminsa baha un tiki mas, pero nos tin mas mas easterly trades, nan ta bin mas di east, anto ya den Juli, Augustus esei ta hurricane season. August, September, October ta hurricane season ka men e de lunanan nos ta mas nos ta mas dependiente di e olanan di e tropical waves nan ku e hurricanes nan anto si nan ciclo anto manera tur aña nos tin manera Januari rond fin di Januari ne nos ta haña olhahe di norte. Oliahe ku periodo haltu, ku sa e olanan a rashi, manchebo, kual ta un di e bichanan mas preferinan di Aruba, pasobra nan ta bunita kondishon si nannan, dos playanan ta bira grandi, shark bay ta bira grandi, nos ta e olanan di tres meter, forkes di tres meter. Y ya e bichnan, bichnan prácticamente hopi nan a keda, keda similar. Nan ta cambia di, di parecer segun e season, bo tin winter, herfst, zomer cu, cu. Anto nan ta keda cambia segun e season, bo ta tin biaha e bichnan ta mas largo. Tin temporada ta menos, tin mas santo, tin biaha e santo ta bai, e piedranan ta wòrdu exposed. Esei nan ta ta kambia segun e aña, e season di aña, e posishon lunar ku e posishon solar. Anto, lokual ta e sushinan ku plèstiksnan ku ta bin riba bich. Well plastics nunca un caba plastics nunca no caba mi por bisa si cu ultimo cu el a cuminsa bira un tiki menos mi ta kere cu mas consiencisacion conscientisacion rond mundo el a cuminsa baha un tiki pasobra antes nos a ta haya un par di cos mas tin dre food dre food ta proceso natural esey mi no ta kere nunca lo caba store nan da sur america of isla nan. ta ta bente mata nan den awa, esei ta end up na nos na nos na nos kosta. Anto antes tempu ta tin refineria si nos ta haya mas petrolio. Nos tin biaha por ta yega na kas ku mancha di petrolio riba bo i koni. Awendia no ta pasa muchu mas, paso e refineria ta di Aruba ta sera. Ta kere antes, antes nos no ta kere por ta ke ta bini di otro pais nada, pero awoki ku nos tin mas nòle, mi ta kere ku ta trata bini di e refineria di Aruba mes. Paso desde ku nan a ser'é, e manchanan a bira mas shopi ménos, nos asta yega e haya ku bo ta yega laman anto bo ta wak drùpel drùpel drùpel di di di petrolio riba ful e bich. Anto awoki mi tin un par di añas kaba ku e no ta pasando. Pero último sinku seis aña tin un otro fenomeno nobo ku ta yama e sargasem. Esei tampoco antes mi ta papia te mi ta kere mi ta kere den dos mil dieseis dos mil dieshete n'e ta prome biaha ke kos a parese aki na Aruba manchanan di yerba higantesko nunca bisto antes con andikuri semper ta tin zeewir pero nunca dje sta de manera diki prome biaha mi a yagi. experiencia un cos asina tawata na isla di Margarita, yerba dic asina pero na Aruba mi di no e cos ta pasa na Aruba, anto despues ora lo cuminsa pasa na Aruba mi di mane esus e ley aki nan tambe, anto mi di ah prome biaha lo pasa mi di porta un biaha pero ultimamente lo bira mane ta two aña tin e ta segun mi ta bini rond di marti ni februari marti ni e ta bini mi ta keda te bandi juni juli ni.

Prome nan ta dea mi e otro boka of boka cruz? Anto no ta tin nomber. Un dia mi ta kere aña noventa i seis si noventa i seis nos ta ta kina na un grupo nos ta ta pone chespi ku hende awa anto un hende grita lo wak un fin di bera nos ta bira nos Mayoria di nos a wake. Hopi di nos a salife awa, mi ta kora tres no a salife awa. Tres hende un kere den awa nan no a kere nos. Nos korfe awa kore bai sube barankanan, keda wak, nos a bolbe wak e tiburon a bin, prenta ta paden, dal un ronchi, eh. Despues el a bai. Anto Djinazo kumins'é a meshar bey. Pero e tata ta asina grandi ku bobo aki? Sí, e ta ta mas grandi ku un des un length di mi mes, des ta por ahí un seis pia, shete pia sigur. Pero e no, e ta tin hende awa, e no hasi nan nada, ta kere piskalo e ta ta buska, no sa. Pero varios bia año segu e wak tiburon, Sí, pero ami sa tiburon di Aruba ta manso. Nan lo ta morde no. Y turtuga grandi, pisca grandi, como se llama, stingrays nan grandi, pero nada, ni un ataque, nada, nada no. Hopi pisca, pero ni un ataque nunca, nunca, nunca. Purba ku nos a sinti nos mes threatened? No. No. Ultimo bia amo anti Boronto, un par di aña pasá na dos playa. Si ta un mas chikito, pero tampok un un hasi dadu. Nos mes tin un YouTube page ku yama Beach Aruba binti djes. Ei riba nos a share hopi di e swelsnan, nos ta filma swelsnan ku ta dal Aruba, òf buliahinan grandi anto. nos ta purba traha un database di di di di loke ta pasa na Aruba, ta purba traha di hopi video di e surfers ku bodyboardersnan di Aruba pa promote tur i at the same time stimula nan pa nan keda bin la mata ami no paso mi ta bisa sin pruf e deporte aki ta nada. Pasobra bo por yega kas konta bo hendenan, oh, a gara un ola masha grandi, pero nan no tin, si bo no mustra nan un potret of un video, nan no sa kiko bo ke mende. Anto, Despesei e ta tòg un sport ku si bo ta afó di dje e manera bo bisa mende hendenan no por yega pa wak it, entonces e ta ègt entreposo boso sa kiko Sí, sí, hopi, tin hopi anéctotas, bo pueda bisa con stijlan di papia, stijlan, maneran di describí e ola entre nos cu nos cu por ta hende normal no lo comprende ki nos ta papiando. Pero ya, y asina ta. Pa nos cu ta biba e bida aki esei ta tur cos. Punto, ta crea, ta.

e no ta bay un beach normal, habitual cu hende ta bay. Nos cuminsa haci e normal. So nos a cuminsa bay otronan normal, normal. Bo tin caminda hende ta tin miedu di bay. Poco a poco nos a kibra e fear anto, mas hende por bin. Awo mi por ta hasta e mucha pipia por bin bota for. Entonces nan, dus eigenlijk, wada, e interaccion a bira mas.

Pero ki dia nos a wak bo Guinana? Nunka! Como bo mi bisa nos ke no yama Sharbey? Pa nos e yama Sharbey pasobra nos ta hasi uso di dje. E hende ke duna nòmber lo sinku nan me ta hasi uso. Ora e hende no konosha huse e beach of e zona esei ta duna nan nòmber.

Si su no ku ta us'é no ta yam'é asina, pa nan e ta yama asina. Pero oye a Google kese nan ta dunandu tur e lugá nòmber di hende ku ta hasi uso. Bo bisa, bo ta sa ku un potrèt di nan ta, bo ta pone nòmber. Google tin hasta location di unda bo a saka e potrèt i todo. E ta linka e nòmber. E bira, ta bisa kinan tur e tantu hende a pone Sharpay, Sharpay, Sharpay, Sharpay. Bo ta bisa, ok, esaki ta season di ola grandi, ola nan mas grandi. Nos ta gusta dos playa, nos ta gusta Shark Bay. Cu nan ta mas chikito, nos ta gusta Secret, nos ta gusta un rirama mas. Tin asina. Ok. Sargassem tin su season. Ah, por ta den un season pa por. Ta mane mei di. Pa mi si bo tin cuatro seasons. Por ta e season, esun di season lo ta interesante pa elabora suma riba ciertos maneras. Es e ora asina? Si? Pa mi sa seasons december pa mart ta plus sizes. Tin mas size di tin mas volum. E Atlantico Norte ta mas activo. Tin hopi mas volum ta pusha door de islanan. Aruba ta protehi, si Aruba ta den South de Caribbean bo tin tur e islanan. Anto is e ola nan ta filtra door di e islanan bin. Door cu tin mas volum enanan Tin mas movishon kaba anto. Huntu ku e easterly trades, nos ta ein ola ku mas volum entre e lunanan ei. Anto bo a bisa di Maart pa Juli, e volum di e season Atlantiko ta baha. Nos ta haya mas easterly trades waves. des bientonan ku ta bin di di isla aribanan, Guadeloupe, Barbados, Sint Maarten, e Nort Easter, e Nort East ku nos tin semper ta ta supla hopi duru, esei ta yama e tempo di kuaresma. East artista e biendo ta. Esaki di tempu ku bo kuminsá el a keda basta. Similar? Sí. Sí? Ok. Sí. Ok, entonces si esei sí, Sí, tin su ritmo. Bueno, te wak ku tin. Pero nunka un fecha fiho así, no? Semper rònt tal tempu. Y ya, tin biaha manera un, nos sa manera e fin di Januari nos ta e ola na Arashi. Pero e por pasa cu e, e, un biaha den un di añanan no tawat tin ola e aña ei, e, e dia nei, paso ta somehow ta el motibo di, di bo. Den e lunanan aki, mart pa juli, bo ta e hopi sergasi. So esei ta e comienzo di e, e bientu. Bientu ta duro, ta bin hopi east, pa mi cu e, e sargasnan ta bin di oost. di east. E sargasa no ta bini nort. Si bo tin Aruba kinan, kinan bo tin Puerto Rico, San Domingo, tur e otro islanan, bo tin mainland, Venezuela kinan, Colombia, kinan bo tin Cuba, yes. Um, loke ta December tin olanan ta pincha asina aki. Tin bia asta di west. Ora ta mart juli e onan ta bin jaki. Esaki nan ta december december pa mart. Anto ora di horkan nos ta nos ta nos ta rely riba e e tropical waves nan ku ta bin mayoria bia jakinano. Por usa tropical waves. Esaki ta juli pa oktobro. Ah, mi sabi skirbi ahos. No, no, mi ta comprende. Ma mi sa sa ta tres seasons nan ku nos ta nos ta Angela tin cuatro seasons den un aña pero Pero bos ta en sinti. en cuanto a olhada ta tres seasons tin. Bo tin desember, cual ta e winter, cual Oseano Atlántiko tin hopi de su merka ta kinanan, kinan por ta e Florida, kinan por ta e Eastern Borderline, anto tin e cold frontnan ta baha, nan ta baha bai asina aki. Anto esei ta lanta la mas grandi ta bini di nort asina aki, anto nan ta filtra, pone ku ki dor ke ta bini di nort na e lama tin mas volum, biento semper ta keda supla, henter aña, pero ora nan ta mix Holland ta mas fuerte e tempo ne. E tin bientu tambe en ta keda bastos. Bientu ta cay mas den temporada aki. September, october vooral ta unda e bientu ta cay mas. Pare siman pasa bo so anta tin bientu mes. Esey ta ocuri casi tur aña. Nos sa caba. Ora no tin ola Aruba tin haya ola hopi bunita. Aruba no mester ola grandi pa tin hopi ola. Aruba ta un. E hopi spòts di Aruba ku ta magnifiká e poder di e lamatos. Suriname ta kal na baranka bim bèk, e ta bira grandi. Aruba no mester hopi hopi energia pa e ta grandi. Y nos ta fairly hopi consistent, bo ku sort kasi tres shen sinkuenta dia pa aña. Esei no ta e kaso na otro. Otro kaminda tin biaha lamato bira hopi chikitu. Pero nos dor e trade wind semper tin un olita, tin un olita y ya, por mi sa uno por bay sin, Ah, ya, ya. sin No, te esei, trikinan ku nos esei ta bay bisa tu hende. tin e, e wisdom ku ta haya ku bo añanan en ku bo December mat tin mas experiencia. volum, mart pa juli tin tin hopi trade winds, anto un kenmerk tambe si mi por si mi por bisa durante dia am. Bo ta haña bientu east-southeast, AM winds. Ya pa mèrdia banda di un or e ta bira east, anto pa sinku or e ta east-northeast. Diferensia tin biaha ta mas di trinta grado. a ta esunnan ku sa mayoria henter aña mainta por ta e olanan mas bunita na aruba por ta e mas tunnel dus atardi e ola ta hopi basha spuma ta basha mainta bo por haya mas e ola un tiki mas en kontra bientu un tiki mas en kontra esei ta mainta trempa trempa. Nos a Aruba tin manera nan ta yam'e morning sickness, mi tin bia mainta nan ta eh eh kunita, a mi ta bisa e miho ora pa body bor na Aruba mayoria di bia ta entre ocho or pa dies un or AM, si e ta e ora ku bo ta biaha e miho ola mas sigur. Hopi bia asey te ora ku mi ta ein pa mi surf, pasobra ku mi sa ku mi ta bai e mihor kultura, mihor kultura hende. Y esaki tambe ta e durante kule aña? Mayoria bia si, si, si, pasobra nos tin hopi biento, no, Aruba tin biento, Aruba no, biento no ta kai hopi, dus esaki ta un trend ku, ya mi ta papia bo di Desde dos mil dies sinku mi a kuminsá e hesá e tren ki mihó. So mi ruman hòmber ta kitesurf, anto e ta bisa mi, Mainta no ta dje bon e pa kite pasobra e bienta sùit. Pero atari ta mihó pasobra e bienta ta bini di nòrti, ta mas stret pa nan. Ora e bienta ta ta bini di sùit, mi ruman ta mi ruman ta kitesurf na na Fisherman Hut, e hotèlnan ta stroba un tiki. Entonces e bientu ta bin di sui. Nos a bisa hotel no strobe bientu, pero ora e ta di nort no tin hotel, e ta bin stret. Anto, amo djis scucha, a scucha hopi di hendenan, tin biaha un hende cu di nadi la mas ta bisaba un coh di naturalesa, djis scucha anto purba relata nan, anto. Ya asina bo ta bo ta bo ta Awor ki ami ku mi amigunan nos ta gusto surf henter e ocho bos di sumber so nos sa ku esei ta e mihó ora. E ora di ola mas bunita. Bo mes ta open minded pa pa informashon nobo, bo sa, bo no por ta djis manera ha mi sa tur kos. Nunka bo no sa tur kos di naturalesa, naturalesa ta ever changing i semper tin surprises. Tin dia forecast bo ta wak e ta bisa bo laman ta chikito, bo ta bin laman ta grandi tog. Epa, for casters nan tambe ta faya. Ke men eta you never know until you go. Men semper tin un vraagteken riba forecast. Bo no por believe 100% riba forecast. I ya, bo surroundings, planta wak, nu- nubia. Nan bisa na Aruba si bo haya holoi dom, bo sa ku ta south winds. Esei ke men beautiful waves na North Coast. So normal lo awa bon y hopi spuma ta basha so nos tin e east south east awo ke ta east por tanto tin east mi tin un website ku hasta mi ta wak e biento actual na Aruba tanto dje nan bo ta disidi no kual ta e bon. Kunechu, si, ful ful ful. Nan bo tin bo websites nan? Orkes bo tin un par di websites. Bo no por wak un so, bo tin ki wak komo sinko nei. e ya, bo bodyboard ta keda similar, meskos. Seasons ta bai e forecast. Hopi bia e forecast ta indica bo de season, bo sa caba ta tal season, e forecast ta cierto manera. E beachang ta segun forecast, grandura, sizes di waves bo ta bai na nan. Cua ola bo gusta, cada gen tin diferente soort di ola cu nan gusta. E hende cu ta surf no ta gusta bai dos playa ni Shark Bay mucho mucho pasobra nan ta kibra nan surfboard enanan.

Mayoria biabu bai nan e na surf nos tambe surf. Nos ta lag'é pa nan pero ora tin bon ola e ta di nos. biento, biento ta un garòl hopi, men mi sa bo direkshon pa unda bo ta bai. Kitesurfers a a a. inculca e e knowledge tin a nos e knowledge tin e bientu a e direction nos nunca ta ta paka tino riba e direction di e bientu te ora ku nan a kuminsa papia si tal tal bientu anto nos a kuminsa bila mamainta i e tardi me un dia anto nos mester epa Tantu dia ta mesun trend ke men i i men ta bisa wind guru ta dunaba e direction di e bientu anto su boa bon e e pel ta lanta asina aki mainta despues e ta keda bira bira bira pa asina aki e tarde. Ok gut dus ora en entre e e sportsnan aha bo sta mene. interkambiá e informashon? Sí, sigur ku sí. Si bo tin rèspèt mutuo pa tur deportistanan di Lamá, kada ken tin nan difikultat. Promé mi ta ta hopi kompetitivo, kuenti awa ta bai di wòrki. Awoki mi ta kontentu ku tur hende ku ta bin Lamá, pasobra mi kè pa nan keda bin. No ta e, mi kè pa nos ta mas den awa, ku wak bon awe no tin yu hende ki nada. Si ami no a bin ku mi bròder lo ta ta mi so. Wai el a bai bou di Borso so. Ku e ta ku mas hende mester di e konekshon ki i p'esei pa mane promove e bin bin interact ku e. Si el a bai mi sa bou di Borso ta un deporte hopi saludabel e ta mane un full body workout e ta un un deporte ku lo ku lo involukrá bo den naturalesa, pasobra bo lo ta pende na kiko ta pasando ku naturalesa, ta bai konektá bo ku mundo mas, bo ta bira no sa komo splikabo bo ta bira mas aware di naturalesa. Esei ta e parti ami ku mi haya mas grei ku mi paso, manera e ta ups and downs, tin tin tin tin tempo temporada laf ku e ola ta chikito, pa nos ku ta gusta ola grandi e ta laf, pero e ta make e dianan miho mas mas exciting, mas paso bo warda tanto tempu anto bo finally bo ta bay haya e e e dia grandi e dia bon, tantu no sa e ta un deporte healthy Deporte ku ta bai siña bo hopi challenges, anto bo ta challenge bo mes ku kosnan ku despues bo por apliká den den den den bo bida den bo bida bisais di la mano, ta ben bo mester sabe manera mes ko tin dia e tin ola grandi tin dia e ola ménos grandi anto Tin dia bon, tin dia ménos bon. Tur e e kòne ta adaptá den laif. Tin ratu duru, tin ratu suave. Tin ratu ku bo ta kere, Uu, ta kasi imposibel! Anto e dia ei por ta ful un surprais pa bo ku ta un dia masha rùstig be. Kialmente, ya mi sa bo, e e awareness di nature, hopi hende no no ta no sa kiko ta ta going on mes, no. Pa mi ku nan ta un biba pa pa traha segun a den mi eksperensia anto ora mi bai rònt mi ta wak hopi hende ta manier outra yobe mi a se mane bo ta usa ku outra yobe bo wak for kèm mi sa ku outra yobe of of tal mane poko dia i October biento ta kai a bo ta kalor Pero si bo sa, si bo sa di bo naturalesa, bo sa ku ta tur aña bientu ta kai. Dus, afore e tin ola grandi na na Arashi, Eagle, i tur aña, tur aña ta dal pa risuel se nannan ku bo sa ku ta bai tin ola. Tin change of seasons, mane Manchebo ku Arashi semper tambe tin ola na na e promé siman di april, fin di mart ei, semper sa tin oliahe grandi banda pabou di Aruba. Se ta un tren di kasi tu aña ku nos por kasi pone konstal e ta bai sosede den e DNA. Nos ta warda, nos ku ta studia esaki ta warda e DNA pasobra nos sa kaba sa ke ta su tempunan ku e ta bai hasi algu. Bias te forkes no ta duna, tòg tin ola. Hasta cu bo bisa den tur e añanan cu bo a wak tog cu e ta el a keda basta bo no wak hopi cambio pero tog nos ke puntra si bo a bisa den aña dos mil shen pa bo con la malo muster. Ku erosion mi ta sigur par di piedranan lo kambia pasobra e piedra aki mi a kai aña dos mil diesun e piedra ei tabata stènding e bich e manera ku e ola ta kibra a kambia un poko pare un par di otro spot tambe piedra a kai erosion lo benta mas di barankanan aki ku ta ku ta traha nos boka na abou. Ku e nivel di lama lo subi hopi, mi no sa, mi no a ripará muchu muchu. E kos ta tin biaba bo kere ku e nivel di lama subi pero ta e season. Segun e posishon lunar tin tempu ku lama ta mas haltu ku otro, anto ya tin tin tin su lunanan ku ta mas mas haltu ku otro no. Pa ku Aruba ke nan, mi ta spera ku nan por drecha e kaminda nan. Hasi un lugá mas asesibel, por ta pone life guard, life guard pa hende nan por sinti nan mes mas safe. Anto, turista ki kos, mi sa bai pero no muchu. Mi ta gusta Tesuramene, bin, mi ta gusta bin bicho no tin P'esei, hende. pres- awe, camino ke mi mas hende si, pero, am, des e ora, eigenlijk, des, do- des e banda aki, dor ku e ta tòg bastamene lèf te lou, Isolá. no tin hopi kambio den e sèns, ok. So, ya, tin dos kos, des tin dos machine, tin meneer best case scenario en worst case scenario. pa Aruba su naturalesa y coast bo tin un par di mane thoughts on that? Si, worst case scenario ta cu sushi di humans mes, es cu nos humanonan mes por afecta e lamanan, e lama tin un. Un homber livable ability di clean su mes or filtra su mes. Ami tur e tres foot ki bobo wan ki na nan, pero si bin un oliahe grandi, e por koi tur e tres foot ki bai ku nan di la ma bek anto hasi e beach limpi limpi of e por bin santo ta yena bek tapa tur. Tur e pone por pasa no. E worst case scenario ta úniko, ami ta kere ku naturalesa lo mantené su mes limpi, ta e worst case scenario ta úniko men si humanonan sush'é, si damage di humans mes, nan bisa bonfires kikoni, pero ántes ta tin bonfires i bo wak awo bo no ta wak rastro di niun, dus bonfires no ta un problema muchu muchu kos no. Pero hasta e petroleonan cu a yegi bin, awo ki bon tabata yu tracy nan mas. Dus e naturalesa ta clean su mes op, basta bon. Dus mi ta kere e unico manera ta haci un derame, un oil spill grandi por bin, haci un daño of algo asina, pero. Mi lo duda, amo ta kere naturalesa ta prevalesé riba nos. Naturalesa lo gana nos semper, a nos ta djis temporario ki nan ken sa kuantu aña mundu ki tin kaba i nos a yei tòg nèchi ainda. So mi ta kere nos lo bai laga e nèchi i e lo keda filtra su mes, limpia su mes, si e ta untouched by humans. Nos footprint, no, nos, e nos, e humanonan personanan ku ta ku ta sucia naturalesa. Pa mester si kita ne kinami na bin fleet. E fleet e lo tarda hopi aña pa kita kosnan asina, pero si bo la ke asina e ta keda normal i e ta sigui bai, e ta sigui su su e ta kanda su kaminda di erosion pero na su su tempu. Es interesante si boso bisa na e banda aki bo ta wak kon e konan hopi natural ku ta pasando y si bo bai por ta na e otro banda un a tin tur e aha te. Anto ya, mi ta kere, mi ta spera den futuro esei no ta un eshu ku por al manera ya mi sa nos na Aruba nos nos e beach, Eagle beach ku Palm beach ta e e mi ta bisa e e magic honey di nos, mi ta spera ku nan no am, komo mi bisa nan no afekte no pasobra. Si esei daña, hopi turista bin di nan paso na nort na soi um west coast ei bo por bo por kana drenta landa sin ola total bo kinan ta peligros ola total bo tin peligro pero ayanan no tin peligro hopi otro kaminda tin beach an bunit San Domingo tur pero nan tin mas ola na Palm Beach mi hen ta hoga. Pero mi ta mira einan casi nunca no tin ola mes, esey ta flat, e ta Aruba ta situa un manera cu e parti ey ta hoger protected, anto mi ta spera cu cu cu e hotel nan no dañe no, pero hotel nan mi basta aña anto toch e beach nan a daña dus mi ta mi ta kere mi ta mi ta positivo about it cu e e no lo afecte mucho, nos tin suerte einan.

Pero ya, nan ta bin den nannan. Hopi hende ta hasi uso di bamisa riba e seronan. Nan ta bai nan di kuri, nan ta trese, bo poi e hay un rato nan di kuri ku tin shen hende na e beach. Te ku awe e beach a limpi, no tin muchu muchu eshua abou di it. Pa ser ta sincero si nan ta bin nan ta landa nan ta landa tin dia andi curi no tin un sargassum andi curi tin un pa mi andi curi ta beach mas bonito di nortes tin su dia que no tin yerba nada e laman mas limpi e ta e blow e dorzektigheid que tin kinan ta mas cu na eagle na palm beach hasta malmok mes. Pues e mas leu ku bo por wak. Bo ta bai bo yawa anto kon leu bo por wak houn ku bo wowonan. Por ehempel riba un dia ku an'i kuri ta limpi, pues awana North Kust ta mas limpi ku e West Kust. Pero nos no tin ishu ku turista, no. Mi ta kere mas, mas bien si lifeguard mester na, boral nan di kuri pasobra e nannan ta e kaminda ku masnan ta lanta. Ayá ta tin hennan hoga kaba ku Ainá mete un krus. Tin un turista ku a hoga la hoga Ainá, e laman kar'é el a bin kuné kinan, toki del a na e hoga. Pues pero, sí, esei so ta un eshú pa mi ku tin biaha mi ta bisa, so tin biaha mi ta wak e tur gaidsnan, nan me ta keda na na na UTV nan anto e turista ta landa, anto nan no sa ki ta going on, nan no, e turista no sa e peligro ku realmente e laman por ta, pero Bisa es esei, nan ta kore tras nan, nan ta pasa dos, tres be pa dia, nan tin nan orario nan ta pasa nueb or, dies or, tam un or, dos or, ti biaha sinku or tambe, si no nan ta pasa henter dia, si nan ta pasa un stòp e ta, si nan ta riba un tur e ta un stòp, nan ta para un ratu nan ta bai E komo den mi eksperensia no ta muchu muchu fastioso, no. Al kontrario, ta greit pa nan bin kore ki tras nan, pasobra si no a nunka yega ki tras nan nunka. Anto nan ta haña tiki mas konosementu di Aruba su su kono, su naturalesa. Wak bo ta tur e seronan ki tras nan ta loke ta wanta ya nan, nan protèkted. Nan ta bin wak e rof said òf Aruba, esaki ta e ril said. e rough side, pero ora no mi no tin mucho problema cu cu nan ta bin la ma mi no ta nan a traha bien camina si ta hay nan mester a usa un of dos so pero nan ta basta stabil tog cu nan ta nos ta na binti binti tres norte costa dushi bo ta bin bo bin anto Por bo bai un beach bo so, private. Foral si ta parti mainta asina, fatari lat, bo por tin un beach private pa bo so ku bo famia òf aba ku bo bròdernan, bo konosirnan. Nos a hasi na dos mil shen, se lo ta e kaso ainda pa bo so pero. La mata great awor, la mata dushi, la mata un escape pa tur e e pensamento cu e sistema, pues na binti binti tres awor cu tin pressure, bo tin cu make money, bo tin cu traha, bo tin cu bo tin cu forma parti den sociedad y pa bo pa bo forma parti den sociedad bo misti tin placa, anto placa ta requiri bo tin traha ta tuma hopi ora di bo, pero kina anto un great escape pa bo bin un rato. Anto sinti e energia di e Noordkust, e vibrashon kual ta diferente, dal un dep den laman, siba nos a landa no bai muchu leu, keda den den seko, pero dal un dep den laman, laga un ola dal bo bolter bo, pa bo sinti bibo, sinti sinti dushi, laman ta laman ta great, y mi ta spera ku na dos mil shen ainda. Boso sa importancia cu lama tin pa bo. Ma lo bin probablemente cu yen cos cu lama ta shushi, lama ta kico, teste pa bo mes, no laga nan conta bo, no wak news y kere tur cos, pasobra si bo wak news segun abo lama ta contamina bo, na binti binti tres awo ki caba nan ta spanta bo cu lama ta contamina, cu ki kico. No ta berdad, lamá tin un manera hopi grandi di filtra su mes. E mundo di lamá, oseano, ta mas grandi ke mundo di tera. Dus, e ta kere lamá lo keda limpi mas lehu, mas largu ku tera lo keda limpi. I si boso por enjoy ainda, bot di bor, mi no sa ku ki sort di teknologia boso lo tin awoki. Pa bula o la hasi cosnan mas greatnan cu nos lo ta haciendo hochi, pero bo ta spera nos foundation ta e e base pa loke bos por sigui riba djeuo y pa bos por sigui expande e conocimento di lama cu nos tin y pa bos por sigui usa e energia maraviyoso cu e oceano tin pa ofrecenos. What are some things about the ocean you are grateful for? Sa kico ta e grandi si? Most of all e great energy ke ta provide ke ta duna no no sa como explica bo e debe di sabi un ola ta wordo produci un ola por wordo produci miles di kilometer leu pa e yega na bo kust pa bo costa pa anto net abo ta na bord. pa bo placer para bo por ta un energia grandi y kiko pero e e e e ta un energia ku ta un regalo di naturalesa pa bo pa ku e ta bin e ta e ta e ta e ta otorga bo pasobra bo mes tin suerte pa ta at de rite place de rite time anto. Como bo splica minsano e haci bon uso di energia tin hopi manera di la mar tin hende gusta tira pisca otro ta gusta kayak otro ta gusta surf otro ta gusta body board otro ta gusta kite surf otro ta gusta kore boto jet ski wake board noem it ma rei find esun cu abo ta gusta anto enjoy e enjoy awa. Awa ta source of life, nos ta ochenta por siento traha di awa, nos ta parti di dje, anto ta yammer si bo no ta hasi uso di dje, mi ke men e ta na bo bida y e por drecha bo bida, dus ami sa haya un manera di fall in love cu e oceano y bo lo repara e beneficionan pa cu e tin pa bo salud mental, bo salud fisico tambe, pero. Bo lo gusta, a misa, la mar ta great ò no, e oceano ta un un energia divino, energia ke ta pose'e, un energia ku ta bini di e di biento, di di tera, di tur remix, e ta bira un ola, un ola ta elusive, un ola ta se un energy ku semper ta move, kimen demi demi demi situashon demi ku a mi gusta bodibor, mi gusta ola Mas grandi mihó. Anto e ola ta un energia ku ta move, un ever changing, anto segun e fondo di lamar ku e biento ku e e marea ku tur kos e energia ta tuma diferente forma, anto nos ta in search always di e forma ku ta ku nos gusta, e forma ku ta satisfasé nos. Anto mi bisa, enjoy la man, enjoy e, la man ta dushi, e ta bida.